Pennod 5. Pan glybu holl frenhinoedd yr Amoriaid, y rhai oedd o'r tu hwnt i'r Iorddonen, tua'r gorllewin, a holl frenhinoedd y Cananeaid, y rhai oedd wrth y môr, sychu o'r arglwydd ddyfroedd yr Iorddonen o flaen meibion Israel nes eu myned hwy drwodd, Yna y digalonwyd hwynt, fel nad oedd ysbryd mwyach ynddynt rhag ofn meibion Israel. Y pryd hwnnw y dywedodd yr arglwydd wrth Josua, Gwna i ti gyllyll llymion, ac enwaeda ar feibion Israel drachefn yr ail waith. A Josua a wnaeth iddo gyllyll llymion ac a enwaedodd ar feibion Israel ym mryn y blaengrwyn. A dyma'r achos a wnaeth i Josua enwaedu, Yr holl bobl, sef y gwrywiaid y rhai a ddaethent o'r Aifft, yr holl ryfelwyr a fuasent feirw yn yr anialwch ar y ffordd, wedi eu dyfod allan o'r Aifft. Canys yr holl bobl ar a ddaethent allan oedd enwaededig, ond y bobl oll y rhai a anesid yn yr anialwch ar y ffordd, Wedi eu dyfod hwy allan o'r Aifft, nid enwyd asent arnynt. Canys deugain mlynedd yr hodiasai meibion Israel yn yr anialwch, nes darfod yr holl bobl o'r rhyfelwyr a ddaethent o'r Aifft, y rhai ni wranddawsent ar lef yr Arglwydd, y rhai y tyngasai yr Arglwydd iddynt, na ddangosai efe iddynt y wlad a dyngasai yr Arglwydd wrth eu tadau, y rhoddai efe i ni. sef gwlad yn llifeirio o laeth a mêl. A Joshua a enwaedodd ar ei meibion hwy, y rhai a gododd yn ei lle hwynt, canys di-enwaededig oeddynt hwy, am nad enwaed asid arnynt ar y ffordd. A phan ddarfu enwaedu ar yr holl bobl, yna yr arosasant yn eu hunlle yn y gwersyll nes eu hiachau. a'r Arglwydd a ddywedodd wrth Josua, Heddiw y treiglais ymaith waradwydd yr Aifft oddi arnoch. Am hynny efe a alwodd enw y lle hwnnw, Gilgal, hyd y dydd heddiw. A meibion Israel a wersyllasant yn Gilgal, a hwy a gynaliasant y Pasg ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis, brynhawn, yn rhosydd Jericho. a hwy a fwytasant o hen ŷd y wlad, drannoeth wedi'r Pasg, fara croyw a chras ŷd o fewn corff y dydd hwnnw. A'r mana a beidiodd drannoeth wedi iddynt fwyta o hen ŷd y wlad, a mana ni chafodd meibion Israel mwyach, eithr bwytasant o gynnyrch gwlad y Cananeaid y flwyddyn honno. A phan oedd Josua wrth Jericho, yna ef ei addyrchafodd ei lygaid, ac a edrychodd, ac wele ŵr yn sefyll gyferbyn ag ef, a'i gleddyf noeth yn ei law. A Josua a aeth ato ef, ac a ddywedodd wrtho, Ai gyda ni yr ydwyt ti, ai gyda'n gwrthwynebwyr? Dywedodd yntau, Nage, eithr yn dywysog llu yr arglwydd yn awr y deuthum. A Josua a syrthiodd i lawr ar ei wyneb, ac a addolodd, ac a ddywedodd wrtho ef, Beth y mae fy arglwydd yn ei ddywedyd wrth ei was? A thywysog llu yr arglwydd a ddywedodd wrth Josua, Datod dy esgidiau oddi am dy draed, canys y lle yr wyt ti yn sefyll arno sydd sanctaidd. A Josua a wnaeth felly. Pennod chwech. A Jericho oedd gaeedig a gwarchaeedig o herwydd meibion Israel, nid oedd neb yn myned allan nac yn dyfod i mewn. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, Gwêl, rhoddais yn dy law di Jericho a'i brenin, gwir grymus o nerth, A chwi a amgylchwch y ddinas, chwi ryfelwyr oll, gan fyned o amgylch y ddinas un waith. Gwnewch felly chwe diwrnod. A dyged saith o offeiriaid, saith o udsgyrn, o gyrn hyrddod, o flaen yr arch, ar seithfed dydd yr amgylchwch y ddinas saith waith, a lleisied yr offeiriaid a'r udsgyrn. A phan ganer yr hirllais a chorn yr hwrdd, a phan glywoch sain yr utgorn, bloeddied yr holl bobl â bloedd uchel, a syrth mur y ddinas dani hi, ac eled y bobl i fyny bawb ar ei gyfer. A Josua mab Nun a alwodd yr offeiriaid, ac a ddywedodd wrthynt, Codwch arch y cyfamod, a dyged saith o offeiriaid saith o utsgyrn o gyrn hyrddod o flaen arch yr Arglwydd. Ac efe a ddywedodd wrth y bobl, Cerddwch ac amgylchwch y ddinas, a'r hwn sydd arfog, eled o flaen arch yr Arglwydd. A phan ddywedodd Josua wrth y bobl, Yna y saith offeiriad y rhai oedd yn dwyn y saith utsgorn o gyrn hyrddod, a gerddasant o flaen yr arglwydd, ac a leisiasant ar utsgyrn, ac arch cyfamod yr arglwydd oedd yn myned ar ei hôl hwynt. A'r rhai arfog oedd yn myned o flaen yr offeiriaid oedd yn lleisio ar Utsgyrn, a'r fyddin olaf oedd yn myned ar ôl yr arch, a'r offeiriaid yn myned rhagddynt ac yn lleisio ar Utsgyrn. A Josua awrch Manassai i'r bobl, gan ddywedyd, Na floeddiwch, ac na edwch glywed eich llais, ac nac eled gair allan o'ch genau, hyd y dydd y dywedwyf wrthych, Bloeddiwch. Yna y bloeddiwch. Felly arch yr Arglwydd a amgylchodd y ddinas gan fyned o'i hamgylch un waith, a daethant i'r gwersyll, a lletyasant yn y gwersyll. A Josua a gyfododd yn fore, a'r offeiriaid a ddygasant arch yr Arglwydd. A'r saith offeiriad yn dwyn saith o utsgyrn o gyrn hyrddod o flaen arch yr Arglwydd, oeddynt yn mynne dan gerdded ac yn lleisio â'r utsgyrn. A rhai arfog oedd yn myned o'u blaen hwynt, a'r fyddin olaf oedd yn myned ar ôl arch yr Arglwydd, a'r offeiriaid yn myned rhagddynt ac yn lleisio â'r utsgyrn. Felly yr amgylchynasant y ddinas un waith yr ail ddydd, a dychwelasant i'r gwersyll, fel hyn y gwnaethant chwe diwrnod. Ac ar y seithfed dydd y cyfodasant yn fore ar godiad y wawr, ac yr amgylchasant y ddinas y modd hwnnw saith waith, yn unig y dwthwn hwnnw yr amgylchasant y ddinas seithwaith. a phan leisiodd yr offeiriad yn ei hutsgyrn y seithfed waith, yna Josua a ddywedodd wrth y bobl, Bloeddiwch, canys rhoddodd yr Arglwydd y ddinas i chwi. A'r ddinas fydd yn ddiofryd beth, hi a'r hyn oll sydd ynddi, i'r Arglwydd. Yn unig Rahab y buteinwraig fydd byw, hi a chwbl ag sydd gyda hi yn tŷ, pan es hi a guddiodd y cenhadau a anfonasom ni. Ac ymgedwch chwithau oddi wrth y ddiofryd beth, rhag eich gwneuthur eich hun yn ddiofryd beth. Os cymerwch o'r diofryd beth, felly y gwnaech wersyll Israel yn ddiofryd beth, ac y trallodech chi. Ond yr holl arian a'r aer a'r llestri pres a haearn fyddant gysegredig i'r Arglwydd. Deled yr ai hynny i mewn i drysor yr Arglwydd. A bloeddiodd y bobl pan leisiasant ar Utsgyrn, a phan glybu o bobl lais yr Utsgyrn, yna y bobl a wyddasant â bloedd uchel. a'r mur a syrthiodd i lawr oddi tanodd. Felly y bobl a aethant i fyny i'r ddinas, pob un ar ei gyfer, ac a enillasant y ddinas. A hwy a ddifrodasant yr hyn oll oedd yn y ddinas, yn ŵr ac yn wraig, yn fachgen ac yn hynafgwr, yn eidion ac yn ddafad, ac yn asyn, a min y cleddyf. A Josua a ddywedodd wrth y ddau ŵr a fuasai yn edrych ansawdd y wlad, Ewch i dŷ y buteinwraig, a dygwch allan oddi yno y wraig a'r hyn oll sydd iddi, fel y tyngasoch wrthi. Felly y llanciau a fuasai yn edrych ansawdd y wlad aethant i mewn, ac a ddygasant allan Rahab, a'i thad, a'i mam, a'i brodyr, a chwbl ar a feddai hi, Dygasant allan hefyd ei holl dylwyth hi, a gosodasant hwynt o'r tu allan i wersyll Israel. A llosgasant y ddinas â thân, a'r hyn oll oedd ynddi, yn unig yr arian a'r aur a'r llestri pres a huarn a roddasant hwy yn nhrysor yr arglwydd. A Josua, a gadwodd yn fyw Rachab y Buteinwraig, a thylwyth ei thad, a'r hyn oll oedd ganddi, a hi a drigodd ymysg Israel hyd y dydd hwn, am iddi guddio'r cenhadau a anfonasai Josua i chwilio Jericho. A Joshua, a'i tynghedodd hwy y pryd hwnnw, gan ddywedyd, Melltigedig ger bron yr arglwydd fyddo y gŵr a gyfyd ac a adeilado y ddinas hon, Jericho. Yn ei gyntaf anedig y seilia ef e hi, ac yn ei fab ieuengaf y gesid ef e ei ffyrdd hi. Felly yr arglwydd oedd gyda Joshua, ac aeth ei glod ef trwy'r holl wlad. Pennod 7 Ond meibion Israel a wnaethant gamwedd am y diofryd beth, canys Achan mab Carmi, mab Sabdi, mab Sera, o lwyth Juda, a gymerodd o'r diofryd beth, ac enynodd dic llonnedd yr arglwydd yn erbyn meibion Israel. A Joshua a anfonodd wŷr o Jericho i Ai, yr hon sydd wrth Bethaven, o dir dwyrain i Bethel, ac e lefarodd wrthynt gan ddywedyd, Ewch i fyny ac edrychwch y wlad. A'r gwŷr a aethant i fyny, ac a edrychasant ansawdd Ai, A hwy a ddychwelasant at Josua, ac a ddywedasant wrtho, Nac eled yr holl bobl i fyny, ond ynghylch dwy fil o wŷr, neu dair mil o wŷr a ânt i fyny, ac a drawant â'i, na phoenwch yr holl bobl yno, canys ychydig ydynt hwy. Felly, fe a aeth o'r bobl i fyny yno ynghylch tair mil o wŷr, a hwy a ffoesant o flaen gwŷr ai. A gwir ai a drawsant ynghylch un gŵr ar bymtheg ar hugain ohonynt, ac a'i hymlidiasant o flaen y porth hyd Sebarim, a thrawsant hwynt yn y gori waered, am hynny y toddodd calonnau y bobl, ac yr aethant fel dwfr. A Josua a rwygodd ei ddillad, ac a syrthiodd i lawr ar ei wyneb o flaen arch yr Arglwydd, hyd yr hwyr, efe a henuriaid Israel, ac a ddodasant lwch ar eu pennau. A dywedodd Josua, A, a, O Arglwydd Iôr, i ba beth y dygais dy bobl yma dros yr Iorddonen, i'n rhoddi ni yn llaw yr Amoriaid i'n difetha? O na buasem fodlon ac na thrigasem tu hwnt i'r Iorddonen. O, Arglwydd, beth a ddywedaf pan dry Israel ei war o flaen ei elynion? Canys y Cananeaid a holl drigolion y wlad a glywant ac anhamgylchynant ac adorant ymaith ein henw oddi ar y ddaear, a pha beth a wnei i'th enw mawr? A'r Arglwydd a ddywedodd wrth Josua, Cyfod, paham yr ydwyt yn gorwedd fel hyn ar dy wyneb? Israel a bechodd, a throseddasant fy nghyfamod a orchmynnais iddynt, cymerasant hefyd o'r diofryd beth, lladratasant a gwadasant, gosodasant hefyd hynny ymysg eu dodrefn eu hun. Am hynny, ni ddichon meibion Israel sefyll yn wyneb ei gelynion, eithr troant eu gwar o flaen ei gelynion, am eu bod yn ysgym unbeth. Ni byddaf mwyach gyda chwi, oni ddi fethwch yr ysgym unbeth o'ch mysg. Cyfod, sancteiddia y bobl, a dywed, Ymsancteiddiwch erbyn yfory, canys fel hyn y dywed Arglwydd Dduw Israel, Diofryd beth sydd yn dy blith di, O Israel. Ni elli sefyll yn wyneb dy elynion, nes tynnu ymaith y diofryd beth o'ch mysg.

Ar hwn addelir ar diofryd beth ganddo, a losgir â thân, efe ac oll sydd ganddo, oherwydd iddo droseddu cyfamod yr Arglwydd, ac oherwydd iddo wneuthur yn fydrwydd yn Israel. Felly Josua a gyfododd yn fore, ac a ddug Israel wrth ei llwythau, a llwyth Jwda a ddaliwyd. Ac efe a ddynesodd teulu Jwda, a daliwyd teulu y Sarhiaid. Ac efe a ddynesodd deulu y Sarhiaid bob yn ŵr, a daliwyd Sabdi. Ac efe a ddynesodd a'i diad ef bob yn ŵr, a daliwyd Achan mab Carmi, mab Sabdi, mab Sera o lwyth Jwda. A Josua a ddywedodd wrth Achan, Fy mab, atolwg, dur o ogoniant i Arglwydd Dduw Israel, a chyffesa iddo, a mynega yn awr i mi beth a wnaethost, na chela oddi wrthyf. Ac Achan a atebodd Josua ac a ddywedodd, Yn wir, my fi a bechais yn erbyn Arglwydd Dduw Israel, canys fel hyn ac fel hyn y gwnaethum. Pan welais ymysg yr ysbail fantell Fabilonig deg a dau can sicl o arian ac un llafn aur o ddeg sicl a deugain ei bwys, yna ychwenychais hwynt ac a'u cymerais, ac wele hwy yn guddiedig yn y ddaear yng nghanol fy mhabell, a'r arian danynt. Yna Josua a anfonodd genhadau a hwy a redasant i'r babell, ac wele hwynt yn guddiedig yn eu babell ef, a'r arian danynt. Am hynny hwy a'u cymerasant o ganol y babell, ac a'u dygasant at Josua, ac at holl feibion Israel, ac a'u gosodasant hwy o flaen yr arglwydd. A Josua a gymerth Achan mab Sera, a'r arian, a'r fantell, a'r llafn aur, ei feibion hefyd, a'i ferched, a'i wartheg, a'i asynod, ei ddefaid hefyd, a'i babell, a'r hyn oll a feddai efe. A holl Israel gydag ef a'i dygasant hwynt i ddyffryn Achor. A Josua a ddywedodd, Am i ti ein blino ni, Yr Arglwydd a'th flaena dithau y dydd hwn, a holl Israel a'i llabyddiasant ef â meini, ac a'i llosgasant wy â thân, wedi ei llabyddio â meini. A chodasant arno ef garnedd fawr o gerrig hyd y dydd hwn. Felly y dychwelodd yr Arglwydd oddi wrth lid ei ddigofaint. Am hynny y gelwir enw y fan honno, Dyffryn Achor, hyd y dydd hwn. Penod 8 A'r arglwydd a ddywedodd wrth Joshua, Nac ofna ac nac arswyda, cymer gyda thi yr holl bobl o ryfel a chyfod dos i fyny i Ai, gwêl, mi aroddais yn dy law di frenin Ai a'i bobl, ei ddinas hefyd a'i wlad. A thi a wnai i ai a'i brenin, megis y gwnaethos di Jericho ac i'w brenin. Eto, ei hanrhaith a'i hanifeiliaid a ysglyfaethu chi chwi eich hunain. Gosod gynllwyn yn erbyn y ddinas o'r tu cefn iddi. Yna Josua a gyfododd â'r holl bobl o ryfel Y fyned i fyny i Ai, a Josua a ddetholodd ddeng mil ar hugain o wŷr Cedr nerthol, ac a'i hanfonodd ymaith liw nos. Ac efe a orchmynnodd iddynt, gan ddywedyd, Gwelwch, chwi a gynllwynwch yn erbyn y ddinas o'r tu cefn i'r ddinas. Nac ewch ymhell iawn oddi wrth y ddinas, ond byddwch bawb oll yn barod. Minnau hefyd a'r holl bobl sydd gyda mi, a nesawn at y ddinas, a phan ddelont allan i'n cyfarfod ni, megis y waith gyntaf, yna ni afawn o'i blaen hwynt. Canys hwy a ddeuant allan ar ein hôl ni. Nes i ni eu tynnu hwynt allan o'r ddinas, oblegid hwy a ddywedant, Ffoi y maent o'n blaen ni fel y waith gyntaf, felly y ffawn o'i blaen hwynt. Yna, chwi a godwch o'r canllwyn, ac a oresgynnwch y ddinas, canys yr Arglwydd eich Duw a'i dyrru hi yn eich llaw chwi. A phan enilloch y ddinas, llosgwch y ddinas â thân. Gwnewch yn ôl gair yr Arglwydd. Gwelwch, mi a orchmynnais i chwi. Felly Josua a'i hanfonodd a hwy a aethant i gynllwyn, ac a arosasant rhwng Bethel ac Ai, o dir gorllewin i Ai, a Josua a letyodd y noson honno ym mysg y bobl. A Josua a gyfododd yn fore, ac a gyfrifodd y bobl, ac a aeth i fyny, efe â henuriaid Israel, o flaen y bobl, tuag at Ai. A'r holl bobl o ryfel y rhai oedd gydag ef, a aethant i fyny, ac anesasant, daethant hefyd gyferbyn â'r ddinas, a gwersyllasant o du'r gogledd i Ai, a glyn oedd rhyngddynt fwy ac Ai. Ac efe a gymerth ynghylch pum mil o wŷr, ac a'i gosododd hwynt i gynllwyn rhwng Bethel ac Ai, o du'r gorllewin i'r ddinas. a'r bobl a osodasant yr holl wersyllau, y rhai oedd o du'r gogledd i'r ddinas, a'r cynllwynwyr o du'r gorllewin i'r ddinas, a Josua a aeth y noson honno i ganol y dyffryn. A phan welodd brenin Ai hynny, yna gwyr y ddinas a frysiasant ac a foregodasant ac a aethant allan i gyfarfod Israel i ryfel, efe a'i holl bobl, ar amser nodedig ar hyd wyneb y gwastadedd, canys ni wyddai efe fod cynllwyn iddo o'r tu cefn i'r ddinas. A Josua a holl Israel fel pe trawsid hwy o'i blaen hwynt a foesant ar hyd Ranialwch. A'r holl bobl y rhai oedd yn y ddinas a alwyd ynghyd i erlid ar eu hôl hwynt, a hwy a erlidiasant ar ôl Josua, ac a dynnwyd oddi wrth y ddinas. Ac ni adawyd gŵr yn Ai, nac yn Bethel, ar nad aethant allan ar ôl Israel, ac adawsant y ddinas yn agored, ac erlidiasant ar ôl Israel. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Josua, Estyn y waywffon sydd yn dy law tuag at Ai. Canys yn dy law di y rhoddaf hi. A Josua a estynodd y waywffon oedd yn ei law tua'r ddinas. A'r cynllwynwyr a gyfodasant yn ebrwydd o'i lle, ac a redasant pan estynnodd efe ei law. Daethant hefyd i'r ddinas, ac enillasant hi, ac a frysiasant, ac a losgasant y ddinas â thân. A gwir ai a droesant yn ei hôl, ac a edrychasant, Ac wele, mwg y ddeinas a ddyrchafodd hyd y nefoedd, ac nid oedd ganddynt hwy nerth i ffoi yma nac acw, canys y bobl, y rhai a ffoesent i'r anialwch, a ddychwelodd yn erbyn y rhai oedd yn erlid. A phan welodd Josua a holl Israel i'r cynllunwyr ennill y ddeinas, a dyrchafu o fwg y ddeinas, yna hwy a ddychwelasant ac a drawsant wir â'i. a'r lleill a aethant allan o'r ddinas i'w cyfarfod. Felly yr oeddynt yng nghanol Israel, y rhai hyn o'r tu yma a'r lleill o'r tu acw, a thrawsant hwynt fel na adawyd un yn weddill nac yn ddihangol ohonynt. A brenin Ai a ddaliasant hwy yn fyw, a dygasant ef at Josua. Pan ddarfu i Israel ladd holl breswylwyr ai yn y maes, yn yr anialwch, lle'r erlidiasent wynt, a phan syrthiasent hwy oll gan fin y cleddyf, nes eu darfod, yna holl Israel a ddychwelasant i ai, a thrawsant i a min y cleddyf. A chwbl ar a syrthiasant y dwthwn hwnnw, yn wŷr ac yn wragedd, oeddynt ddeuddeng mil, sef holl wŷr ai. Canys ni thynnodd Josua ei law yn ei hol, yr hon a estynasai ef e gyda'r waywffon, nes difetha holl drigolion Ai. Yn unig yr anifeiliaid ac anrhaith y ddinas a ysglyfaethodd yr Israeliaid iddynt eu hun, yn ôl gair yr Arglwydd yr hwn a orchmynasai ef e i Josua. A Josua a losgodd Ai, ac a'i gwnaeth hi yn garnedd dragywydd, ac yn ddiffeithwch hyd y dydd hwn. Ac efe a grogodd frenin Ai ar bren hyd yr hwyr. Ac wedi machlud haul, y gorchmynnodd Joshua iddynt ddisgyn a'i gelai'n ef oddi ar y pren, a'i bwrw i ddrws porth y ddinas, a gosodasant garnedd fawr o gerrig arni hyd y dydd hwn. Yna Joshua a adeiladodd allor i arglwydd Dduw Israel ym mynydd Ebal. megis y gorchmynasai Moses gwas yr Arglwydd i feibion Israel, fel y mae'n ysgrifenedig yn Llyfr Cyfraith Moses, Allor o gerrig cyfain, yr rhai ni ddyrchafasid haearn arnynt, a hwy a offrymasant arni boeth offrymau i'r Arglwydd, ac a aberthasant ebyrth hedd. Ac fe a ysgrifennodd yno ar y meini o gyfraith Moses, yr hon a ysgrifenasai ef e yng ngŵydd meibion Israel. A holl Israel a'i heniriaid, ei swyddogion hefyd, a'i barnwyr, oedd yn sefyll oddeutu yr arch, ger bron yr offeiriaid y Lefiaid, y rhai oedd yn dwyn arch cyfamod yr Arglwydd, yn gystal yr estron a'r priodor, Ei hanner oedd ar gyfer mynydd Garisim, a'i hanner ar gyfer mynydd Ebal, fel y gorchymynasai Moses gwas yr Arglwydd o'r blaen, fendithio pobl Israel. Wedi hynny efe a ddarllenodd holl eiriau y gyfraith, y fendith a'r felltith, yn ôl y cwbl sydd ysgrifenedig yn Llyfr y Gyfraith. Nid oedd air o'r hyn oll a orchmynasai Moses, a'r nas darllenodd Joshua, ger bron holl gynulleidfa Israel, a'r gwragedd, a'r plant, a'r dieithr, yr hwn oedd yn rhodio yn eu mysg hwynt.